mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi kha ḓivha madikwana avhuḓi kha belran news u tevhela news ukulikota reports na mpho felicia mudau Sa nga misi, vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓulusa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina, Makhado, Collins Tshavhane khathihi na Thulamela. Ri thoma nga u lavhelesa tsengo ya Ramuzika a ḓivheaho vhukuma fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Muhumbulelwa vha Bishopo Vho Roxley Maseve vha ḓo dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa ha Khothe Khulwane ya Thohoyanḓou ine ya khou dzula fhaḽa vhuponi ha Waterval hu si kale. Ri tshi lavhelesa tsengo iyi, Ndi inwi muhumbulelwa, Vho Raxley Paṱuli Masebe vha miṅwaha ya furathi-ṱhanu vha khou vhozwa mulandu wa u tzhipa ṅwana wavho wa musidzana a si wa malofhani wa miṅwaha ya fumi-sumbe. Vho Masebe zwa zwino vha nnḓa nga biḽioni u lingana zwigidi zwa fumbili wa dzi rannda. Zwi tshi ya zwo ralo, ri tshi lavhelesa mulandu uyo, ndi une wo vha wo bviswa kha miṅwe milandu ya mitevhe ya khothe. Zwa zwino mulandu uyo ndi une wo no vhuyedzedziwa ri tshi lavhelesa tsengo iyi. Ndi ine yo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa iṋa shundunthule wono ṅwaha. Zwinzhi malugana na uri mulandu wo tshimbila nga nḓila-ḓe, kha ri pfe musi vha Democratic Alliance vho ṱoma Remboloni Marole vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. A.
Ndi Vho Marole Rembuluwani Thelma vhane vha bva kha ḽihoro ḽa Democratic Alliance. Sa Democratic Alliance Vhembe, ri khou ṱanganedza u fhiriselwa phanḓa ha kheisi ya Vho Dokotela eh, vha bishopo vho masevhe roxley fhaṱuwani lune vha khou aledziwa upfi vho ṱangana vho eḓela tshihulwane na ṅwana wavho a si wa malofhani zwino iyo case ya yo dzhena um nga dzi 19 dza onono ṅwedzi wa january zwino yo postponelwa dzi 4 dza shundunthule ṅwaha wonono wa 2026 riṋe ri khou tenda ri khou zwi ṱanganedza Ri tshi khou dovha hafhu ra ḓifulufhedzisa uri heyi case ri ḓo i sala murahu u vhuya u swika i tshi tou fhela. Muhashi na vhathetshelesi ri khou livhuwa. Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa muhumbulelo wa tshinani wa miṅwaha ya fumbili-ṱahe o farwaho malugana na mulandu wa u vhulaha na miṅwe milandu mivhili ya u lingedza u vhulaha hu khou pfala u pfi nga Mugivhela wa ḽa fuminthihi Fulwi gidimbili fumbili-ṱhanu mupondiwa wa tshifumakadzini wa miṅwaha ya fumbili-rathi khathihi na khaladzi awe vha miṅwaha ya furathi-ṱahe vho vha tshi khou vhuya thabeloni ya vhusiku fhaḽa vhuponi ha Thengwe musi vha tshi ḓo ṱangana na nḓou i tshi zwala. Khamusi ri tshi nga lavhelesa zwo iteaho musi vha tshi khou ṋamela kwa nthamo vha tshi khou ya hune vha dzula hone ho mbo ḓi bvelela muhumbulelo wa munna a sa ḓivheyo afho ndi hune a tshi thuntsha mupondiwa kha phanḓa Zwi tshee zwo ralo, muhumbulelwa wa munna wa miṅwaha ya fumbili-ṱahe o isa phanḓa na u thuntsha o livhisa kha khaladzi awe we a vha o no dzula nga ngomu thekhisini. Ri tshi lavhelesa mureili wa iyo thekhisi wa miṅwaha ya fuṱhanu-ṱhanu o kona u bva khathihi na u shavha. Zwi tshee zwo ralo, musi vha tshipholisa vha tshi isa phanḓa na u ita tsedzuluso, zwi khou sumbedzisa muhumbulelwa A tshi dovha hafhu u vha na miṅwe milandu mivhili ine a khou hweswa yone, muhumbulelwa u khou lavhelwa u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Mutale nga Musumbuluwo wa ḽa mbili Luhuhi gidi mbili fu mbili rathi. Zwinzhi kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Vho Colonel Malisela Lidwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.